Nino ma tin nino-ni tye nino maber tutwal ma Rwot Lacwec oyubo ni an acwal dwana ka twero konyo kakana macalo kaka Acoli ci omyero okony. wek alokaloka ki can ma tye ka bino madit tutwal i komwa macalo kaka coli, canne oa woko. Nying an Honourable Okema Denis, atye kancila adek me Apiara Parish ma nonge i Palabek Ogili Sub County, Lamwo District. Muno i kit me nyutte macek, Ki dong dog tic matitidi ma an atye ka timone i te nino-ni en tye kit meno kit ma atemo wacone-ni. Oo, macalo kaka acoli, macalo remo acoli, iya obedo ka wang pi kare malac tutwal, cwinya obedo ka cwer pi kare mapol adada kun alwodo pi kakana. aneno can ma wan wakato ki iye, ka dok atye ka neno can ma kubido watye iye, ki dok atye ka neno can ma tye ka bino i anyim ma kemo wan kaka acoli. Leb tongnge lwennye tye ka doko polo. Yam con ki con, ocakke i pyera aboro wiye abiro, acoli lonyogi orweny ni kwicikwici wa kubidi lonyo ma dong pe i cing acoli. Dyangi mapol kikwanyo, dyangiwa kikwanyo. An kikoma onongo dong i kare ca-ni wora tye ki dyangi ma romo apar wiye abiro, ento kubino i dog otwa dyang dong peke. Acoli ryeko ma onongo Lubanga omiyo itgi i kit me ryeko me anywali, me kwan, diro me kwo, kit me pur, kit me gwoko dano, jolo wele, kit me mar, kubiti-ni kirwenyo kicikicini wokgi i cwalowa i kam. Mwaka pyeraryo wabedo i kam. wadeno can, kitucowa ki cwiny marac, pe wamar i kinwa, ribbe dong pe, omego ki lumego gitye i pokke, muno weng kwo i Lwod ma kare ki kare. An macalo Honourable Okema Denis, anongo alworo dok cwinya cwer ma nongo weko i kare kene pig wanga ony pi paro kakana. Kakana dong kakana. Amaro dok atamo ni kakane onongo myero obed ta ber. Ento lweny ma gitye ka ketone i komwa, atamo ni lweny eni kare kene tye yub pa gavmente. I neno pa an, atamo ni tye yub pa gavmente me neno ni kaka moni ma yam con onongo gubedo tek-ki, kong dok kiket can i komgi. Omiyo kobedo i Acholi watye namba acel i kit me can, pacent pyerabicel ki wiye. Kit ma an awinyo kwede, kit ma an amoko kwede, dok can eni tye ada ma dong kiketo i kom Acholi. Kinongo ni dyangiwa kite kikwany, kinongo ni kite kibedi kiketowa i kam eni pud pe romo. Kobidi macalo kaka Acholi, kineko wiwa i kit me kwan, macalo kaka Acholi, ludito madongo ma yam onongo myero gutel yo itwa, guketwa i wang ur, gupwony wan litino ma kombeddi watye i lobo kany me ka wang kaka Acholi ma tye ka bino i anyim. Kombeddi dong pole weng peke, lukec peke, ocoro Walter pe, olanya peke, Jacob. Ci gi eni-ni lit wango cwiny an macalo wod Acholi, macalo latin Acholi. Tyen lokki pire kene aneno ni neno tye ni kaka cwili dong omyero obed peke. I nge rwenyo ludito madongo ma nongo dong guneno anyim mo ma gitye ka konyo kaka i kit me tam, i kit me tela dong kubidi gipe lok kom balelo odonyo en aye kubidi tyen amyero alok matek. Balelo pe gutuko atuka gidege, balelo jo ma tye i ngegi tye. Baleno-ni pe gubedo anywali ma gia ki i Uganda kany. Angeyo ni ka kilubo pien cik, cik waco ni anywali me Uganda tye ki twero me bedo i kabedo mo keken. Ento balelo wan wamoko ni jo eni gua ki i Rwanda. An pira kena atye ki evidence-ce, IDs pa Rwandis amako tye i cimma ma ka kare oromo dika maca aromo yarre ka maleng Acwalo weki lutela mogo madongo ma gitye i nyimwa gubed ki evidence enoni. Acholi balalo kicwalo acwala. Balalo ma gubino ni cente kimiyo itgi amiya. Pe tye ngat mo ma romo kwanyo milion miya aryo i Uganda kany ka piny ngat mo pe tye i nge. Dok atamo ni balalo gamente tye i ngegi dok gin aye bene gucwalo balalo ni gubino i lobo Acholi. An ka ma balelo obino gitye iye-ni, bikke tye ni lonyo me te ngom tye iye ma wan kaka cwelo myero wangeyo. Dong legana macalo okema macalo latin acwali, acwali waeyo malo, waeyo malo kare ki kare wek cwiny ocwer pi kakani. Kargi kare wek cwiny ocwer pe ya lwak ma tye ka bino ma lubo remo Acholi. Kobeddi ni wan Acholi kipoko iwao, Acholi ma tye Acholi ma maro Acholi ma tamo ni olo to macalo kaka Acholi gudong gucito anyim ki gwok ngom pa Acholi gitye. Acholi kobeddi ma gitamo ni Acholi myero oto kwiji kwiji gin aye dong gin adek angwen abic moni gin aye dong macalo kaka Acholi nongo gitye maber gitye bene ni lain mapat. ci in ikonyo wakur kakana lutuwa, waribu cingwa kacel. Lubarwa waco ka maleng ni, Ribbe aye teko! Wan lutino wadongo wanongo Lubara wa eno dong tye ni ribbe aye teko. Pingo dek ribbe wun ludiracwale mogo obedo tye opoko iwu aryo? Labolle an kikoma aloko gin ma tye evidential. i kare ma president tye ka bino ka rwate ki dano okidi i nino dwer aryo kikome lutela mukene ma tye i palabek ma gitye i palabek guguro communities community members i kabedo mo ma kilwongo ni ajaogala village ma kun latela eno ni cito loko ki dano ni oye ni balalo myero obedi ini man Tim man omyero in macalo latel itim macalo kaka acoli ka itamo pi kaka. Cente konye peke. Ciling gimiyo bot jo enoni ni gutim mobilizations wek gucit i okidi ka waco bot ladit lobo ni balal omyero obedi. Aloko gin ma tye ki evidence. Ka pyem tye kipeny jo ja ogala kit ma gunywako kwede tam weng an awinyo gi it an aneno kit mutimme kwede. Ci in macalo latela Lok kit in. Lok kite ma itimo i nino cani pe ber tutwal. Pi eno-ni keken, i redio ru piny i nino ca i nino apar wiye acel, obedo i ca abicel i redio Talk Show, nino apar acel me dwe me apar acel bene me mwaka alip aryo ki pyeraryo wadek ma wan watye. Lok-gi bot Ladit General Rounds. ma tye ladit ma nongo kaka oketo gen i kome. Kara tye ka maleng ni, kaka me ker pa Labek ki kal kwaro pa Labek, Praim Minista me ker kal kwaro pa Labek ocito wa i Barak bot en, bako doge ni, Balol omyero odok cene pa Labek. Ci lok eni owango cwinya i kare ma awinyogi i redio Ci atamo ni ma nyuto i kare wan wabalo karewa nono, wabalo cawawa nono, wan pa labek wabedo onongo role model, wabedo exemplary, waryemo balali o. Ento awinyo ka ludito me kaka mukene gicito i barracks kun giwaco ni balali omyero odug cen. Pe alworo lwongo nying, ladit otema awany en aye owaco kikome ni Ludito me ker kal kwaro pa labek ma Prime Minister ker kal kwaro pa labek en aye otelo wiye ocito oyaro i nyime ka maleng. Gityen lokke ni gin macalo pa labek lok gitye i kot koni ka Balor oloyo kot-to kibitimogi nining? Kobini ni cene dong peke I cingi macalo ker kalkwaro ma nongo myero giko mere ka koro loyogi gi compensating ki balalo ci lok eni ni watimo tek. Atamo ni tyen lok eni en aye omiyo kacokke wa dong otur tyen aryo wan lupalabek pien nongo watamo ni wabedo i kacokke wek balalo mogo ma wawinyo ni gudongo i kin piny i kin palabek ka eni ni wek wabed ki kero me ryemogio. Ento pi wot pa ludito madongo ma gucito ka rwatte i barracks gi General otemo awonyi En omiyo kacokkewa dong otur tyen aryo, Acholi, wayebu wangwa. Acholi, wacungu matek. Ludito madongo ma gitye ka cung ni balelo myero aa ni, Adwoko pwoc i ken botwu, Gilbert Olanya, a ocung matek, Odonga To, a ocung matek, Wan watye ni rit. Tam ma weko waryemo balalo tye kuman, Ka nongo watwero moko tam macalo kaka Acholi ni tyenwa tye i Gulu district, wamiti aree ma balalo tye iye i Gulu district wun Acholi i but district mapat pat weng wabino i Gulu ka ryemo balalo. Ka watimo mobilization eni romo miyo wabedo ki kero maber me ryemo balalo. Eni aye ribbe ma an atye ka wacone ni, atamo ni ka wakwanyo yo enoni macalo an, ci lweny i kom balalo twero bedo yot mukato kakare. Nena me kene me namba aryo, Waweko apokapoka me distrikt ki apokapoka me kabedo obed pe i kinwa. Wan weng acul acel wacungo pi lobowa, wacungo pi kakawa, wacungo wek wanen ni lutino acul ma tye ka bino anyim gukwano, gubedo ki kero me kwo maber. Dong lokke bot ludiro rwodi. I winya abedo ka winyone ni ladit lawi rwodi kimiyo milion miya acel me timo mobilization wek okel luwang rwodi mogo ma gitye i kin piny me neno ni gubarreo i lok man ni balalo must go ni gubin kun gimoko ni balalo myero obed i lobo Acholi. Owinyo ni kimiyo milion miya acel cente konye peke. cente tye cen. Ka itiyo i yo ma pe opore me nywaro kaka, aduggine diki mac obedo tye i kom litinoni i kom likwayoni. Lok man amito agik macek ki, Dwana eni ka owinye marac bot in macalo kaka coli, ci obigak marac, pien an pe abikwayo kica dok pe abidok cen pi kakana. Dok in ma alwongo nyingi, ka calo an eni-ni tye Generous, ka ibino ineko an, ywekane tye? Dok konyi ki ngo bene? Bene pe obikelewa alokaloka ma ikene kwoni. Ento jami weng tye gacakki gagikine. Can pa Acoli obigik. Can pa Acoli wabijwayone. Alega Acoli, lok moni me lubo kor gin acel kare ki kare-ni, kong watimo ber dong kong me nene waloko tela me Uganda lung ka twere, ki dong me nene waloko tela pa Ruling government enoni ma gitye i tele kom bidi ni kite wa i level me LC one ocito i MP kong dong wa loko pien dong kuc mo peke i kwo wa kare ki kare can kare ki kare koko kare ki kare arenyo ma pat pat tye time i ngom Acholi kany ma nongo pe ber tutwal an amoko kun awaco ni Balalo must go Balalo must leave Acholi land muno kit ma an aneno kwede pien cik me Uganda cwakowa mono kit ma an aneno kwede pien ka ineno i Constitution me Uganda chapter 15 article 237 ka icito i subsection 3 nyo section 3 nongo about customary ownership mono eni aye pen cik ma romo konyo kwowa macalo kaka coli ngom wa ni ngom pa kaka dok gak pa kaka labongo kit dic mo, labongo kit bwura mo, mono kit ma an atamo ni anen walok kwede pi nino ma tin-ni. Amaro kaka macalo kaka Acoli, waribu cingwa kacel, waryemo balalo wek wanong kuc i anyim kacel ki likwayo ma megwa. An apwoyo.